السلام علیکم دوستو سجنو بھراو وسیب واسیو سن اسی آج دے فرمائشی پروگرام دا آغاز کرنے ہیں پہلے شامل کرنے ڈوڑا ایک بھرا ایم جاکڑ قربان صاحب نے ایک شاکر صاحب دے ڈوڑا دی فرمائش کی تھی ہے سن سو بھرا شاکر صاحب فرمیندن کے اعتبار نہ کر انہاں سونیاں تیں اج کچھ ہوندن کل کچھ ہوندن اعتبار نہ کر انہاں سوہنیاں تیں اج کجھ ہوندن کل کجھ ہوندن منہ زور مزاج دے مالک ہن گھڑی کجھ ہوندن پل کجھ ہوندن انہاں حسن دیاں بھریاں بوتلاں دے گل کجھ ہوندن تل کجھ ہوندن ہن شاکر مثل کریہاں دی پھل کجھ ہوندن پھل کجھ ہوندن ہن شاکر مثل کریہاں دی پھل کجھ ہوندن پھل کجھ ہوندن

نہ ڈکھڑے آن ونڈیسیا کوئی توں لا کندھیاں کوں گل روسیں بس شاکر فرق میاد دا ہے میں اج رونداں توں کل روسیں بس شاکر فرق میاد دا ہے میں اج رونداں توں کل روسیں طیب احمد برا اساں تیری فرمائش کو پورا کر دیتے سیں ایں دے بعد سیں سارے نال ہک بھرا ایم تیمور گوندل صاحب سیں انہیں دی فرمائش کو پورا کرے سوں شاکر صاحب دے ایک ڈوڑھے دی نے فرمائش کی تیے فرمیندن کے اساں شجر ہیں تیڈے ویڑھے دے کر ڈھول اکل تے کو یاد آسوں اساں شجر ہیں تیڈے ویڑھے دے کر ڈھول اکل تے کو یاد آسوں بے سمر سمجھنا کٹ ساکوں آسی ہاڑ مٹھل تے کو یاد آسوں جݙاں دھپ تے سڑسن پیر تیݙے جݙاں ٹرسیں تھل تیکوں یاد آسوں تیݙے سر دی شاکر چھاں ہیسے جݙاں ویسوں ڈھل تیکوں یاد آسوں تیݙے سر دی شاکر چھاں ہیسے جݙاں ویسوں ڈھل تیکوں یاد آسوں تیمور بھرا اساں تیݙی فرمائش کو پورا کر ݙتے سی ایندے بعد سی سارے بھرائن عبدالرزاق صاحب عراق کنے سی انہیں ایک ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے شاکر صاحب دی عبدالرزاق بھرا سن سو اے ڈوڑا تواڈے نہ آویں سن شاکر صاحب فرمیندن کہ بہوں دکھ دین دئیں رب سکھ دے وی ہتھ چاہ کھڑ داں مجبور جو ہاں بہوں دکھ دین دئیں رب سکھ دے وی ہتھ چاہ کھڑ داں مجبور جو ہاں تیرے رستے دو چن ہر ویلے اکھ لا کھڑ داں مجبور جو ہاں سن چنگا مندا بول تیڈا نیویں پا کھڑ داں مجبور جو ہاں ݙے دھکے شاکر ٹور ݙیندئیں ول آ کھڑداں مجبور جو ہاں ݙے دھکے شاکر ٹور ݙیندئیں ول آ کھڑداں مجبور جو ہاں عبدالرزاق بھرا اساں تہاڈی فرمائش تے شاکر شجاع آبادی صاحب دا ہک ڈوڑا تہاڈی خدمت وچ پیش کر ڈتے ایندے بعد ان سی امن اداس صاحب سی لزبیلا کولو تعلق انہاں دا فرمیندن کہ شاکر صاحب دے ڈوڑے دی فرمائش ہے فرمیندن کہ تیڈی ہاں وی میں تیڈی نہ وی میں اقرار وی میں انکار وی میں تیڈی ہاں وی میں تیڈی نہ وی میں اقرار وی میں انکار وی میں تیڈا پیار محبت نال میڈے تیڈی نفرت دا اظہار وی میں تیریا نعمتاں دا حقدار وی میں تیری کاوڑ دا کردار وی میں ہے شاکر گال عجیب جہیں تیرا غیر وی میں تیرا یار وی میں ہے شاکر گال عجیب جہیں تیرا غیر وی میں تیرا یار وی میں امن اداس برا اساں تیری فرمائش تے شاکر صاحب دا ایک ڈوڑا پیش کر دیتے سیں ان دے بعد ان سی آر ایس مدنی صاحب کوٹ چھٹا کے نہ انہیں برا ایک اپنے ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے سیں آر ایس برا تیری فرمائش کو پورا کرن دیں تساں فرمیندے وے کہ یہ گال سمجھ وچ نہیں آندی جیڑا بھال بھلیندے کون ہے او یہ گال سمجھ وچ نہیں آندی جیڑا بھال بھلیندے کون ہے او جیڑھا پل پل اپݨے ہووݨ دا احساس ݙیویندے کون ہے او کہیں محفل وچ اوندا نہ آوے ہاں ٹھر ٹھر ویندے کون ہے او ساڈے عیب دے بعد ولا عارض جیڑھا عیب لکیندے کون ہے او ساڈے عیب دے بعد ولا عارض جیڑھا عیب لکیندے کون ہے او عارض مدنی بھرا اساں تری فرمائش کو پورا کر اتیں سیں اندے بعد سیں غلام سرور سانگی صاحب نے سیں انہیں دے نام ایک ڈوڑا کریں دے ہیں فرمیندن کے کر نہ کر ساڑے نال وفا ساڑی تیڑے نال وفا رہ سی کر نہ کر ساڑے نال وفا ساڑی تیڑے نال وفا رہ سی خوش وسدا رہے وچ غیران دے ساڑی ہر دم ڈھول دعا رہ سی ہوسی تیڈی تانگھ قبر تونی ساڈی رب دی ذات گواہ راہسی متاں سمجھیں تیکوں بھل ویسوں ساڈے دل وچ پیار سدا راہسی متاں سمجھیں تیکوں بھل ویسوں ساڈے دل وچ پیار سدا راہسی غلام سرور سانگی صاحب بھرا اساں تیری فرمائش کو پورا کر دیتے سن ان دے بعد سیں سارے بھرائیں رمضان بلوچ صاحب انہیں دی فرمائش کو پورا کرنے ہیں سیں ایک ڈوڑا توارے نامے فرمیندن کے ونج قاصد شہر حسینہ دے میرے سجن دے حسن دا بھا پوچھا ونج قاصد شہر حسینہ دے میرے سجن دے حسن دا بھا پوچھا کیویں ملسی یار غریباں کوں ایہو ونج کے نرخ وفا پوچھا کیڑی جاہ وسدے چن عاقب دا او شہر تے اوہا جا پوچھا کیڑے رب دا واسطہ مندے ہن انہاں کولو اصل خدا پوچھا کیڑے رب دا واسطہ مندے ہن انہاں کولو اصل خدا پوچھا رمضان بلوچ بھرا اساں تاری فرمائش کو پورا کر دیتے سونا سہی انہیں بہت سونا سہی سارے ایک بھرا ہیں محمد وسیم ڈنگ صاحب انہیں دی ایک فرمائش ہے شاکر شجا بادی ڈوڑے دی سہی وسیم بھرا سن سو شاکر صاحب فرمینن کے خط یار خیال دے نال پڑھی تھیا خرچ غریب دا خونے خط یار خیال دے نال پڑھی تھیا خرچ غریب دا خونے ہر لفظ تے قلم ہی رک ویندا میرا درد بھرا مضمون اے میری خامی بھل چک معاف کریں ہوندے عاشق بہوں مجنون اے ہک عرض نی شاکر لکھ سگدا تیرے پیار دا سخت قانون اے ہک عرض نی شاکر لکھ سگدا تیرے پیار دا سخت قانون اے۔ محمد وسیم برا اساں تیڈی فرمائش کوں پورا کر ڈتے سیں ایندے بعد ساڈے ایک لکھاری برائن سیں فیاض حسین مہروی صاحب سیں انہیں ایک شاکر صاحب دے ڈوڑے دی فرمائش کیتی ہے فیاض برا سن سو سیں شاکر صاحب فرمیندن کے ہے کوئی ڈھول نشانی دے ساکوں تیری یاد دے ویلے کم آسی کوئی ڈھول نشانی دے ساکوں تیری یاد دے ویلے کم آسی تیرے قرب کمال دا کوئی لمحہ صدمات دے ویلھے کم آسی کجھ ورد وظیفہ یادیں دا سکرات دے ویلھے کم آسی ہک ہنجھ ہے شاکر اکھیاں وچ کہیں رات دے ویلھے کم آسی ہک ہنجھ ہے شاکر اکھیاں وچ کہیں رات دے ویلے کم آ سی فیا حسین میروی صاحب سنا سی اساں تاری فرمائش کو پورا کر دیتے سائیں اج دے فرمائشی پروگرام دا اختتام کریندے ہیں تے ایک گزارش سن جڑے بھرا فرمائش کریندن سونا سن او ساڈے ان یوٹیوب چینل تے کمنٹس وچ اپنی فرمائش اپنے نام اور اپنے شہر دا نام ضرور دسیا کرو دوجا سارے واٹس ایپ نمبر دے اتنے بھی کچھ بھرا فرمائش کریں سن اسی ڈوڑھا اپنا ناں اپنی تصویر اور اپنے شہر کا ناں اگر تم چاہو ضرور دسیا کرو تو نال کچھ بھرا انجے ڈوڑھے کی فرمائش کریں جڑا ہوں کہیں بے شاعر دا ہے لیکن وچ اپنا ناں شامل کر چکے سونا سی یہ چنگی گال کہ نہیں اساں بھی نہ کرے سوں جہے شاعر کا ڈوڑھا ہے سی اساں ہوئی دے ناں پیش کرے سوں فرمائش تاری چلسی اساں تہاڈے تابعدار اساں تہاڈیاں فرمائشاں کو ضرور پورا کرے سوں تے این دعا دے نال کہ اللہ پاک تو کو سارے وسیب کو اپنے حفظ و امان وچ رکھے میں نا چیز عاصم علی کو اجازت دے سو رب سونے دے حوالے سے